Helo pawb, uh, enw fi yw Griff Gwych a dwi'n ôl efo episod arall o Minecraft. Uh, Trwyditha oedden ni'n cael enchanting table, um, ac oedden ni'n enchantio armor ni a bow ni, ac oedden ni'n cael anvil hefyd. Ie, yeah, so episod yma fi meddwl sy'n ni'n Gall iron sod i... na, wel, dim jyst yr ypsod i gyd, ond gall iron sod i ddechrau efo, a wedyn um, dechrau lladd, lladd, lladd endermen i gael enderpearls. Um, iawn, cael, so... Ie, yeah, na i ddechrau off efo gael iron sod fi, dwi'n am iron fi gyd. A dwi'n am sticks, os dwi'n chi ffeindio nhw. Okay.

God sakes, ma hwnna'n... Dwi'n mynd i allan hwnna wan. Um, so... Um, dwi'n mynd i wneud ar ceffil fi. Um, Neith hwnna probably one-shotio. Um, da, mae'n newid o'i easy mode.

Oedd hwnna yn sôn eitha dda am pum pinchant. Come on. Oce. So, na i gadw'r sod ma wan. Um, a na i miwsio fo tan dwi'n mynd i'r end. Um, so mae'n well sa fi'n neud

Na, ond un dwi isio. Yn rhaid hyn yn ôl yn y chest rwan. So tra mae hyn yn neud rwan, dwi'n mynd i wneud iron sword i fi iwsio wwan. Un sydd ddim wedi cael ei enchantio i lladd Enderman. Eich os dwi'n neud o'r normal. Gyda Enderman. Beth ydy ffeindio nhw'n eisiau? Be na i wneud ydy newid o o normal i easy. A wedyn, na i fynd yn... Os dwi'n gwneud hyn yn iawn, na i fynd yn creative i spawnio

Dyn nhw mond yn sbwnio fewn yn sand bai yma. O, na, mae'n un yn fanna. Eich yna maen nhw mond yn sbwnio yn y snow bai yma. Neu bod nhw'n just yn teleportio. Jumpio lawr yma. Nes peidio sbio, nes concentrate ar coes efo.

Oh wow. Mae'n mynd yn creasy wan. Um, na, dim eisiau siarad i chdi heddiw, Mr Creeper, ti wedi bod yn hogyn drwg. Tro ma'n ei mond sbonio fewn un ar un pryd.

Okay. Um, lle mae'r portal yma wan? O oh, na, aio vendors yn yna. Oh my god, mi stupid.

Mae di mynd yn prepared i fynd o'n cwrs. Um, A dwi'n mynd i gael fath o rhyw backup, so dwi'n mynd i jyst rhaid gofyn. Wait, dwi'n yn arrows. Um, okay, faint o arrows dwi'n mynd? Dwi'n 16 arrow. Um,

Dwi'n meddwl bod fi'n barod i fynd o'n i'r end. Um, ie, yeah, okay, so gydw i'n newid hwn yn ôl i survival. Ie, yeah, um, no, prynu feature fi.

Um, iawn, so dwi eisiau mynd i top yma. So os dwi'n iawn, os dwi'n gael uh, fyny at y bit coch ar y jump meter, na fynd tri blocs dwi'n meddwl. Lle? Dwi'n meddwl.

Dwi jyst mynd yn ôl i fynd i nôl pickaxe fi. Jyst aros dim yma. Gobeithio wneith o'n mynd yn bell. Um, iawn. So, mwna, mwna. Wait, be? Pa mae ci fi'n ddu?

Stopia. Oh no. Oh, mae'r ci ma newid lladd. Oh, mae hynna'n effernol yna. God sec, mae eisiau mwynhad. Dim ots, na gar ymlaen ar ffwt ta.

Mae'n gymryd ei rhan. Fi wedi clywed ar, um, ar y computer, Minecraft, fatha computer edition, dwi'n dim dyna beth maen nhw'n galw ond dyna beth dwi'n galw fe. Um, Mae nhw wedi adio Wings. Wel, dyn nhw heb wedi adio fo eto, mae nhw wedi adio fo i Snapshot. Mae nhw wedi adio Wings. A ti actually gallu fatha... Ti'n gallu fflio yn survival, ond ti'n gallu fatha glaidio. Fatha mae Batman yn iwsio efo'i cap. Okay, so ffordd ma.

cymryd ages i fynd i fan. Chyn y bod. Be, so ma... Ni wedi slightly newid ffordd fan. Ca. Lawr fan ma. Lle?

Yn mynd i... Gael sy'n ffordd ma. Dal i fynd ar yr um, snow biome. O, o, o, ydych chi'n meddwl bod wedi newid patrwm, ond mae'n just yn hwyr. Okay, so, cael ymlaen yn ffordd ma. Ti'n disgyn mewn i twll am chydig yn ôl. Um, iawn. I'r jungle o'n, ia? Oce. Okay. Dwi bron yn di bod yn heblaw am sand. Na, yn desert, dwi fel. Dim sand. Heblaw am uh, desert biome, dwi, bron, dwi di bod yn bron bob un. Be gynnwch chdi? Gynnwch chdi forest, gynnwch chdi snow, gynnwch chdi normal, a gynnwch chdi sand.

So be na i neud ydi, na i setio spawn point fi fama. Be na i neud ydi... O, nath fi marw. Skellington. Yes, oce. Okay. Be? Lle dwi mewn?

O, oce. Siwr o ma ers fi fynd ma nhw wedi gofyn mae'r anifeilydd wedi dod am parti wan. Oce, um, dwi'n meddwl fi'n mynd i orffen yr episod yna wan ag enw fi o ydi Griff Gwych a ta!